Türkmen iline, türkmen halkyna ýalkymly salam. Bu gün gürrüňdeşlige biz Azat Haýytbaýewi we Akmyrat doganymyzy çagyrdyk. Azat Haýytbaýew özüňiz hakda aýtsaňyz? Men Türkmenistanyň çägindäki resmi taýdan kabul resmi taý tarapyndan ýazga alynmadyk Demokratik liberal partiýanyň ýolbaşçysy, şu wagt bosgunlykdaky. özüm hakynda şeýleräk diýip gürrüň etsem. Akmyrat aga, siz hem özüňiz hakda aýtsaňyz. Men Russiýa Federasiýasynda ýaşaýan aktiwist Akmyrat. Harby. Diktatoryn döwründe milli goşun nähili dagydyldy? Haýsyňyz jogap berjek diýseňiz birinji başlaberiň. Azat başlaýa birinji.

konkurensiýa bir güýç bolmasyn diýip, Nyýazowyň özi başlatdy we şonuň ýakynda ýakyn egindeşleri edip başlady diýip düşünýän. Bu mesele bilen sadece bilen inwentar milli goşunyň inwentaryny ýogat başlanaklar bor, gaza gara bazarda satmana başladylar, auktiona çykaryp, mysal getiren tanklary we şu Sowet Birliginden galan miras bolan harby uçaklary, zatlary Iran döwleti ýaly, şoňa meňzeş ýene bir bäş-alty döwlete gara bazarda satyp başladylar. Şeýdip demonizować edip başladylar aslynda seretseňiz. Ondan soňra we şahsy düzümiň arasynda, şahsy düzüm diýende şu taýda çaryş boýunça harby gullukçylaryň arasynda bilkastlaýyn bir titulny narsa, bir dörederlik zat ederlik diýip, demilizasiýa döredip başladylar. Bu milletparazçylyk we şeýdip agzalalyk döredip başladylar. Bulam sadece Niýazowyň bir gowuna gelýärdi. Näme üçin ýöne bir güýçli bir we aýtjak bolýanym hünärmenli serkerdeler ýa bilen olsaňyz Sowet birligi dagandan soňra etnik azynlyklaryň serkerdeleri hem bardy o taýda tatar milleti bolan ýa ermeni milleti bolan ýa mysal getiren rus milleti bolan şulary asly ýuwaş bu aýtjak bolýan wezipelerinden çäklendirip başladyny sadece titulny nasiýa döretjek bolup bu taýda goşunyň hünär taýyndan bir wezipesi ýerine ýetmedik adamlary iň bärisi şu starşina harbatly nämeleri leýtenant zwania bilen çykaryp, şeýdip aslynda seretseň bir ruhy taýdan e, akly ýerinde bolmadyk adamlar hem korrupsiýa döredip, şulary serkerdelik işlerini alyp başladylardan e, iň esasam agzalyk meselesinde şu diňe e, harby bölümiň serkerdesi mysal üçin bir belli bir welaýatdan ýazsyň eýindeşiniň ýakyn hosary bolsa Şo harby bölüme hemme serkerdeler şo e, bir welaýatdan ýa-da mysal getiren şo bir e, ýerden alnyp başlandy aýtjak bolam. Şeýdip dagama başlady. E, mümkin bolsa Akmurat aga sen goşup bilersiňiz aýtjak bolýan. Dogry sen adat ören dogry aýtdyň o zatlar barada. Men 93-nji ýyldan Togsan sekizinji ýyl diňe men şu Türkmenistanda hem, hem Türkiýede okadym, hem Türkiýeden togsan dört, togsan bäşde geldim, hawa, şol, şol wagtlarda, ot, şol Sowet, Sowet Soýuzy ýykylandan soň, togsan ýedinji ýylda Sowet Soýuzy ýykyldy, hawa, togsan üçünji ýylda men okuwymy gutardym Orsda, Orsýetde ýokary okuwy, harby okuwymy gutardym, ondan soň, Guşgada işledim. Guşgada, soň Türkiýede akademiýada, soň bir Aşgabatda işledim. Howa togsan sekize deňeç, togsan bäş, togsan bäş, togsan sekize deňeç. Şol döwürlerde, şol döwürlerde sen aýdyp geçişiň ýaly, T ýetmiş iki tanklary abat ýöräp ýören T ýetmiş iki tanklary Eýrana birnäçe onlarça şol tanklary Eýrana demir ýörýän tanklarda şu demir demir diýip satdylar şony hawa. Eýrana satdylar hawa. Şu sorap beremizde näme üçin satdyňyz ol ýöräp bilen tanklar hawa. Şu ýerde ulaksyz we korrupsiýa boldy. Şonda köp tehnikalar Eýrana satyldy. Ony biz özümden gördük. Hawa, soň Ondan soň şol Nyýazow döwründe ýörite şol näme harby goşunyň içinde ýörite gorky duýgusyny döretdiler harby bölümlerde. Ýagny ähli ofiserleri hem eserleri köre-kör boýun etmek etdirmek üçin bu oýny ulanýarlar. şol ofisýerler şol döwürde näçe ýüzlerçe kadrowy ofisýerleri ýörite şolary podstawiýat edip, iş ýerlerinde badak atyp, şolary şu on ýylyň içinde hemmesini dagatdylar, şol güýçli-güýçli ofisýerleriň baryny dagatdylar. Olam nirsi näme üçin dagatdylar? Sädinde a kadr officer her wagtam a özüne ara salyp barýar hem adamlar yzyna düşýär hawa soň şol e, edilip duran zatlary gowy aň düşünjesi etýär hawa şoň üçin öz pikirini aýdan wagtynda e, woýenniýe strategiýa barada ýokary ministrerstwa baran wagtynda şolar olaryň göwnünden turman, şolary ýörite Saparmyrat Nyýazow şolary men bir kendaň üsti bilen şo ofiseri ýok etdi hemmesini. Käbirini basdylar, käbiri özleri açyp äditdiler. Bizem şonda gaýtdyk, hawa. Şoňa siz şu wagt Iran döwletine şol äli ýöräp ýören reglament tarapyndan bir abat bolan tanklary Iran döwletine edil zyr-zybyr ýaly mysal getiren metalalom diýilýär-de ýa başgaçasyna aýdanda metalalom hokmunda Iran döwletine satdy diýdiňiz. Hawa. Diňe E, diňe taht däl o ýerde, diňe taht däl o ýerde e, başga tehnikalaram bardy o ýerde. O ýerde raketalaram bardy. O ýerde e, BTR-laram bardy. Soň köp woýen tehnikalar şo metalolom ýalyp gitdi. Ýöne şony biziň e, hawa biziň e, bilişimize görä şo şo tehnikalar Irana baranda şolary modernizasiýa edip Iranlar hälem şony ulanyp ýörmüşler-de, şolar hälem myş-myş başyňdan hawa. Biz ony baglap bilmeýän ýagdaýymyz ýok, ýöne şeýle ýagdaý ýa-da şeýle bir eşitdik. Akmyrat aga, men şu taýdan bir belli edeýin-de, mümkin bolsa. Bilýän bolsaňyz, Türkmenistanyň çäginde bir on ýedi sany R on ýedi Elbrus näme strategiki raketalar bardy. Hatda

Irana şu wagtda bir e, ýarag satmak hakynda embargosy bardy. Bilýän bolsaňyz, gysytlama diýilýär-de türkmençesini aýdanda. Näme üçin ende e, Iran 88-nji e, ýylaça Irak Iran uruşy bolanda iki döwlet hem ýarag satmaga gadagan edilendi. Ýadyňyza düşýän bolsa, gowja. Şo şo wagt näme üçin berdi aýtjak bolýan Niýaz näme bir slats edip ýa bolmasa näme zat edip şu raketalary satdy. Şo taýda ýene aýdyşyňyz ýaly metallolom hökmünde satdymy bu ustanowkalary, OTRK-lary. Ýa bolmasa aýdyşym ýaly bir başga bir tema ýa bir gizlilikde satdymy bilýän bolsaňyz. Näme üçin ýöne Inwentarimizde häzir edil şu wagt on sany gözükýär. Bu içerki gelen Goranmak ministrlikdäki çeşmeleriň aýtmagyna görä. Ýöne bularam reglament esasynda bir hiç hili tehniski bir näme awdylgyş işi geçilmedigi üçin gurat dälmişdi aýtjak bolýan. Abat dälmişdi. Siz şu mesele hakynda bir birazjyk bolsa hem bilgiňiz barmy? Mümkin bolsa. Şu raketalar näle Iran döwletine satylanyny hakynda? Ýadyňyza ýadyňyza düşýän bolsa şu şu ýyllar oba şu ýyllar korrupsiýa ýaman ösüpdir şo wagt korrupsiýa şo wagtlar şu Iran arasyndaky men ýüzde ýüz prosent men ony dogry aýdyp biljek däl ýöne meň pikirimçe Şol raketa hawa hemme woýenniý tehnikalar şulaň bary metallam hökümde satyldy. Ýöne aslynda ol Iran bilen arasynda gürrüň boldy. Nädip bir näme şol näme oň geregini aldylar. Nädip şol pul o zatlar barada bizde maglumat ýok. Ýöne şol hemmesi abat tehnikalar baram şol wagtda metallam hökümde satylşy. Ony Ýüz ýüz hemme adam bilýär hawa şol raketa satan adamlaň özlerem bilýär şuny ýolsaçlaň özlerem raketçik hawa özleri kadr basýar hawa käbiri özüniň pikirini aýdan wagtynda olaň özlerinem bir ýyl iki ýyl içinde hemmesini işden boşatdylar hawa ýa olar çyk gaýtmaly boldular ýa şu ýerde hawa ümsüm oturyp näme diýse ümsüm oturyp gezmeli boldular şular baram hawa. Kim sesini çykarsa, eýdip-beýdip, patsaba hem ýerlerde howa şeýdip, ony hemmetaraplaýyn polisiýa näme işgärleri, men bir işgärler bilen özüm bilen sek Wosmýoý otdel diýip bir otdel bar-da nämede, o boýun çaslaryň içinde. Ýörite habarlaryň yzyna seredip, howa kim näme etýär, howa şol şolaryň üsti bilen şol ofiserleriň baryny, howa, işden çykardylar ýa basdylar baryny. Ýöne şo Iýminde metal metal diýip satylçylar yrk edip baram metal diýip satyldy hawa. Şo maglumat bar bizde. Siz onda esasan T ýetmiş iki A tanklarda gullugy etdiňizmi ýa T ýetmiş iki Ural tanklarynda gullugy etdiňizmi? Mümkin bolsa şo hakynda bir gürrüň berseňiz. Men ýetmiş iki A ýetmiş iki şo ýerde başga modifikasiýalaram bardy ýöne olar hemedem bir bir tank ýöne hiçlik ol ýetmiş üçünji ýylda ol tanklar şu türkmenistandaky tanklaryň bary ýetmiş üçünji ýylda belorussiýadan bäri geçirilen tanklar eken meselem şol nämede şol tankoý polkda şoň baram dokumentasiýa okan wagtynda ýetmiş üçünji ýylda belorussiýadan getiripdirler ondan soň olar bolmasa hemme tanklaryň baryny Inze, inze goý, özüň bileň inze. Şu tanklary inze taýýarlap, gaýdyp şol boks zatda hawa, konserwasiýa goýup durar. Konserwasiýa-da näme, ol bir bäş ýyl durýar, bir alty ýyl durýar, soň ýene ol täzeden dogrulanmaly. Ony dogrulan, bilýän adam ýok. Konserwasiýa etjek bolsaň, oňa ýörite spesialiste gerek bolar, hawa. Meselem, şu tankyň, tankda, meselem, her dürli şeýleler bar, meselem,

Beýleki şol ýalak ýaglaryny çalyşmak bolýar bu dozda. Şo näme hemmesi zadyny çalyşmak bolýar. O wagtlar egilmedik, soň şonda biz meselä şo uçeniýe wagt şo näme harby türgenleşik geçenimizde wagt ştabny strelba diýip aýdylýar şonda. Meselä şonda öz öz özümiz özümize şo hemme zady boýnumyza alyp Hiç zat ýok barlamana otkat nakad barlamana zat ýok şul öz işlemeýän konteýner awtomat zareždanie işlanok köp zatlar tapyň işlanok şol tapyram oglanlara türkmen dilinde öwredip şolara atdyryp gowy bahalar aldyrdykda şu öz elleri şuly işlemeýän awtomat zareždanie öz elleri atyp şuýdip biz şit geçirdik biz kadr ofiseri biz şit uçeniýa geçirdik boýowy uçeniýa. Şonuň üçin şol tanklar olary şu wagtam modernizasiýa etse bolýardy. 94, 95, 95-nji, 2000-nji ýyllarda ýöne etmediler. Şol duran tanklar dur. O soňundan sizde maglumat bar. 72 tanklary modernizasiýa nämeden aldylar? O Ukrainada alypdyrlar. Ýadanyşýarlar.

bu praktiki gije görlüş näme ukyply tanklary satyn alyndy dogrudan hem ýöne bu esasan şo tejen polkunda wa bilişim boýunça we kaka polkunda bar şo ahaldan hiç ýere çykaranak i iň bärisi şo bilýän bolsaňyz häzirki bu haramzada diktatoryň döwründe esasan berdimuhamedowyň döwründe diňe paradlardan geçýändir şeýdip näme etýärler. Ýöne beýleki tanklary dogrudan hem e, biz hakykatdan şol Izrail döwleti ýa Amerikanyň ösen döwletleriniň tehnologiýasy esasynda şu tanklar hem 73-nji ýylda, 72-nji ýylda e, döredilen bolsa, şulary modernizasiýa edip bilerdik. Ýa iň bärsi fransuz kompaniýasy, italýan kompaniýasyny mysal üçin arap döwletlerindäki T-72-leri olar birazjyk Hatda biziň tanklara görä, näme, birazjyk e, broniýasy diýilýär-de şu esasy. E, näme, zyry birazjyk e, näme, slaby bolan tanklar hem modernizirat edip, häzirki zamanyň standartlaryna getirdiler. Ene, mysal üçin, ozalky Çehoslowakiýadan Serbiýa barşyna Polşada tanklar bar şu T-72 A-lara e, T-72 M diýip geçýärdi o taýly modernizasiýasy. Şolar Abat. Azat men seniň aýdanyňa düşündim men hawa soň men saňa şu aýtjak bolan zatymda goşup goşup aýdyp bereýin men saňa şu modernizasiýa barada taplary sähedinde men togsan dört togsan bäşinji ýylda türkiýede okan wagtymda şu ýerde türkiýede şu beýleki köne amerikan tanklary bardy biz şuna baramyzda şuny okadyk bir gördük hawa ony öňem seň bilen gepleşipdik hawa

Olaryň nämesi şansy elli-elli bolýa. Tälimde ol ekipažam bagly bolýa-da. Ýöne agşam, agşam gije, gije ol M kyrk bäş A tanklary on kilometr o tanklary ýanyna goýbermeýär. Tälimde on şo wagtam türkler şo tanky özleri modernizasiýa edip, şol näme termalny, termalny periskop goýup, termalny. Periskop goýup, şol näme, nawideniýa puşki. Şol ol kilometrden görkezýär, ol kilometrden görkezýär şol adam. Bizde oňa zatlar ýok-da, bizde aktiwni, passiwni gije ýedi ýüz metr bir kilometrden hiç görkezýär şol wagt, näme gije. Şonda haýran galypdym, şol Şo köne tapylaram modernizm edipdirlerde o şo tapylaram häzirem dolanyp dur şo tanky ýaman gowy ulanýar täzinde girji gowy görýär halas bolmasa türkleriň bir zadyny oňat gördüm men şol tanklary edi tank ýaly ulan prýamoý nawodka diýip aýtýar ulanýar bolmasa terroristlaryň garşysyna hem şo tanky edi artilleriýa ýaly edip ulanýar ekenler şonda raşot bolan geň aldym özümem şo tanky edi puşka ýaly edip galdyryp saýdyp Akýada şol näme diýip artilleriýa näme diýip. Olaň adin dwa w adnom. Tankly hem top ýaly ulanýar, hem tank ýaly ulanýarda. Şonuň üçin 70-nji ýylda gelen tanklary ýaman goýulyp, ony modernizasiýa bolýar, şu wagtlaram. Häzir-ä, häzir-ä şu Orsýetde Ka bir zawodda Uralwagon zawod bar Orsýetde soň bolsa şu näme Omsk diýen Sibirde Omsk diýen nämede şu ýerde tankowy zawodda şu ýerde şol tanklary eltip berseň şu ýerde şol tanklary urovne Tetoson meselä ýetmiş üçünji tank ýetmiş üçünji ýylyň tanklary näme meselä ýedi ýüz elli loşadýe bolsa nämesi at güýji bolsa häzir şu T ýetmişke bir ýarym müň at güýji goýup bilýär. Hem şoň peres hemme zatlaryň sowremenny goýup bilýär ho ol täze bir tank bolýar. Ony modernizasiýa et meselä şu biziň Türkmenistanymyzda şol remontna wastanawitelne oňat bir zawodlamaz bolsa şony kapitalny remont ederýalar. Şu bir serwisden biz okap gelseler meselä, Orsýetde, Amerikada okap gelýär, Fransiýada. Soň şol dünýä boýunça analiz edip hemme tehnikalary analiz edip haýsy tehnika nämesi bor şol mesele kebe kebe diýip bir näme bar ol nämede Ýužny Koreýski tapy ýaman gowy tanklar bar. Soň Merkaba 4 bar, olar ýaman gowy da şol tanklardan hemme oňat zatlary alyp alyp şol näme? Mesele problema ýok. Şony goýsa T-ýetmişka goýsa bolar, ol bir otdelny T-ýetmişka däl-de bir ol bir başga bir ýokary bir üç Üç ýarym ýa üç plýus plýus ýa dörde deňe şony galdyrsa bolýar. Ýöne şony etmek üçin bir gowy bir näme gerek olar. Bizde bir suhoputny waýskany galdyrýanak bizde bir öz generallarymyz gerek. Ol generallarymyzam bizde ýok sädinde şol şol Saparmat Niýazow döwründen şol armiýany çökürdiler. Şo meni basyp almasyn. Armiýa güýçli bolmasyn. Güýçli ylymly bilimli adam bolmasyn. Sähedinde näme üçin bizde waýenn akademiýa ýok? A waýenn akademiýa näme öwretýär? Waýenn akademiýanyň söz bir ugry bar. Meselä waýenn akademiýa finansowy tarapdan, ekonomiki tarapdan, geopolitika hawa. Tehniki tarapdan hawa. Her dür her taraba sähedinde ol ýokary bilim biri ýokary harby bilim berýär akademiýa. Ol akademiýa häzir gyrgyz Türkmenistanda, Özbegistanda, Azerbaýjanda, beýleki post-sowetskiý prostoralarda hemme ýerde bar. Diňe Türkmenistanda ýok. Sebäbi indi ylymly bilim adam woýenler-de gerek däl. Sebäbi sebäbi indi woýenli bilimli ylymly adam bolsa, oňa sen näme etýäň-ow diýip aýtjak, dogrumy? Sebäbi indi şol Öz götünden gorkup şol Saparmyrat Nyýazow döwründen şol waýenleri çökürip çökürip gorkuzyp gorkuzyp şular meň garşyma çykmasyn diýip eden oýlaryň Türkmenistanda hemme wazmožnosti bar arimani soput skoputny diýada wot şu gary ýer şu nämani Harwini galdyrmak üçin näme problemi ýok absoliut. Birazjyk hakykatdan birazjyk yrat aýdypsyňyz ýurtdan.

hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin hiç hili iş alyp baranok. Diňe gowy ýallakyslaýan generallary, mysal üçin, iň bärisi Berdiýew diýip bir polkownik Berdiýew diýip bir goranmak ministri boldy. Mämmetgeldi Aýelde näme goranmak ministrliginden aýrylandan soňra. Bilýän bolsaňyz, pensiýa gurutdy, rugsada gurudyldy. Şol durmuşy boýunça, durmuşy boýunça Aşgabat telekomda işledi. Berdiýew, şo Ýaýlym Berdiýew bar-a we Türkmenistanyň Milli howpsuzlygynda ZIP apparatlary boýunça näme zasekrejeni apparatny bölümde işledi. Onuň zwaniýasy maksimum kapitan zwaniýasyna ýetendir belki serkerde hökmünde. Ýöne hiç hili bu adamy bir günde polkownik wezipesine bellep, ondan soňram goranmak ministri, ondan soňra-da milli howpsuzlyk ministri bellemäne, paidei aýdyşym ýaly, hünärmen adamlary wezipe bellemek däl, hakykatdan hünärini bilen adamlary. Bu kim Berdimuhamedowy ýalaksyraýan bolsa ýa mysal getiren Niýazowy ýalaksyraýan adamlary hökümete getirdi. Iň bärisi general goşun generaly Mehmetgeldi Aýerden tanaýaňyzda, o Suhaputnyň goşunyň serkerde başysam bolup işledi, zade boýy bolup işledi. Mysal üçin, Şo bilýän bolsaňyz, Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde woýenni hirurgiýany oturdy-da, harby hirurgiýany. O lukman, naçmet diýilýär-de biziň goşun dilinde aýlanda. Şony goranmak ministri wezipesine çegetirdi. Mämmetgeldi AL döwründe şu goranmak ministrine gelenden şolam dagazyp başlady. Iň mährisi, mysal üçin, bu bilýän bolsaňyz, Türkmenistanyň çäginde şol

gaz esasynda we neft esasynda. Şolara Ukraina bir predloženiýe berdi, izrailska kompaniýa bilen, şo Israil döwleti bilen şu samolýotlary şu gije bilen e, gije näme e, aýtjak bolýan urşa taýyn bolsun, e, zada taýyn bolsun diýip bir näme modernizasiýa MU1 diýýär-de, şo Su-29 MU1. Şolary modernizirtende näme

Şoňa bu Niýazow ondan Niýazow näme yryp ýok diýdiripdir-de aýtjak bolýanym. Şu taýda indi haçan goşun dagyp başlady we gorky meselesini haçan getirdiler diýip-de şu milli goşuna. Ine bilýän bolsaňyz, Niýazow bilen Berdimuhamedow agzalalyk döretdi milletiň arasynda. Şu biziň milletimiziň arasynda, türkmenistanlyň arasynda. Şol agzalalyk bilen şu Türkmenistanyň çägindäki häzirki milli goşunda bilýän bolsaňyz bir iň betbagtçylyk zat bardyr, jidawşina bardyr. Ýa e, näme möwsüm ululyk diýilýär-de aýtsak bolýanym. E, ýyl ululygy türkmençesini aýdanda. şol alty aý öň gelen ýaş o eskere özünden alty aý uly esker näme ýençe urýa zat etýä maýyp etýä dogry dämi hatda aradan çykanlary köpdi başga bir welaýatdan harby gulluga çagyrylan üçin iň esasy şon ýaly bolýar siz döwri şu didakşina meselesi bardymy şu sadece serkerdeleriň arasynda däl şu çagyryş boýunça harby gullukçylaryň içinde bardymy şeýle bir mesele Jana sen şu zatlary Azat dogry aýdyp geçdiň ot külçewoý külçewoý slowa diýada şu şu aýdyljak zadyň açaryny sen maňa aýtdyňda men saňa men saňa bir zatlary aýdyp berin howa şu şu togsanynjy ýylda togsanynjy ýyllarda şu saparmyrat niýazow wagtynda şol dedowşina dedowşina hemme çaklarda Biz Didawşyna bardy, hawa, Didawşyna. Adamlar şoň üstünde näçe, hawa, näçe şoň üstünde näçe adam, näçe ýaş-ýaş oglan ölüp gitdi, hawa. Nädip şu Didawşynyň üstünde näçe adam ýokdy? Soň ýene bilimsizlikden, ylymsyzlykdan näçe çanak ýaş oglanymyz ölüp gitdi. Täzinde bu bir harby bölüm diýen bir bir maşgala ýalak bir öýde bir soldatlar olaram bir adam a olaram bir erkek olara edil öz çagan ýalak bolup öz şu öz edermen şol özüň edermeni meselä biz öz bizi öwretdiler näçe ýyllap bolup nädip näme etmeli şol biz meselä ulgamakda biz ýetse ine saňa Näme diýip, göreşden biri ýyksa, bir gapdala goýsadam, bir aýlap saňa mana ine al ot diýip bir şey diýerdik baba. Olar şolar soldatlar öz ofserleriniň ofserleriniň görüp, seredip nä hereketlense olardan görelde alyp, şeýdip olar näme etmeli, bir ýyl içinde öwrenmeli, şolardan görelde almaly howa. güýçli, ylymly, bilimli, hawa, hemmetaraplaýyn, ofiser diýen adam hemmetaraplaýyn bolmaly. Wysşa obrazowaniýa, soň hemmetaraplaýyn bilmeli, medisina ugurdan bilmeli, meselä, harby ugurdan bilmeli, hawa, beýleki boýowy iskusstwo olardanam bilmeli, hawa. Şonuň üçin ol öz soldatlaram özüni özi ýaly çekmeli özüne, hawa. Ýöne şol wagtlar, şol nirde, haýsy çastda kadrowy ofiser bar bolsa, Şol ýerde dedowşina pesdi, dedowşina paştyşdy ýokdy. Ýöne zwizda zwizdapad boldy. Şo nämäni şol şol togsan bäşinji ýyllarda şol zwizdapad boldy. Bir görseň leýtenant, bir görseň kapitan. O, nirde alýaňyz bul, nädip bolsun kapitan bolup ýör, pul berýär, zwaniýa satyn alýar, pul berýär, Dojyny satyn alýar. Ol dojy sam oňaryp bilmän, ýene özem basylyp gidýär. Täzinde tehnikany bilenok, hawa, soldatlary öwredip bilenok. Uçeniýa çykan wagtynda boýowa ýarag bilen näme uçeniýa geçen wagtynda soldatlary öwreden öwredip bilmänsoň ýa granatda partlaýar, ýa maňa şol oky on dört on dört çetyrysta piti milimetrowdy, on dört bäş milimetrlik meselä peketa näme bar meselä. tankowy awiasiýa puşka barda, dişikawa şoň şoň nämesi wzrnoý şoň nämesi o oklary. Şony o türkmen oglany bilmän şol näme ogaz eken şol zat diýip şoň şony nas nas kädi etjek diýip şony najdak bilen najdak bilen näme edip arasalamakdan da ýarylyp näçe olam ýogaldy şo nämede bikreden ýogaldy. Aşgabatdan ýogaldygy bar. Täjini bilimsizlikden, ylymsyzlykdan ýogaldygy bar. Şu ýerde, şu ýyllarda, meselä, prezident ol woýenni däl. Woýene wapşe ol gulak asmady. Hawa, ol gerek däl oňa. Diňe polisiýa, stukaçystowa, hawa, diňe mende, sende, diňe ýallaklary aýdyp geçişini ýanap. Hawa, şoň, şoň üstüne näçe adamlar jany wepat etdiler. Käbiri özüni asdylar. Oba. O olaram günäkärdirler. Çünki şonda şu sistema köp adamlary oba öz näme goýdy? Ýetim goýdy, köp çagalary ýetim goýdy. Köp adamlar ýogaldy. Oba. Şu korrupsiýa şu wagt ýaman ösüpdi korrupsiýa. Şu ýerde oň üstesine ýene narkomaniýa. Ot meselä general leýtenant otnat meselä şu çasyn şu wagt bardyr. Häzirem aýtsam aýdyp geçsem welin adyny aýdyp geçsek welin şu adamyň.

harby organ hiç zat bilen agtarjak. Şol ýerde meň soldatlarym generallardan gowy bilýärdi. O general şol soldat ýany bilmejek bolsa, o general barada onam bilenok hiç kartany bilmese, koordinatlary bilmese, ýere tutup bilmese, şundan süplük adamlary komandir edip goýarlar. Özem tim bolýa üstesine narkoman. Özem narkotikim targowy. Özämizde köp oglanlary nämede köp ýaş komandir polklary şu näme garynýaşa ýatyrdy ha şu wagtlar. Nyýaza dördi ýadgyşyňyza bir gram bilen tutmaly däl, bir gram bilen hiç zat etmeli däl diýen bir ýadgyşam şu wagtlar bardy. Degmeli däl diýip nişe bilen bir gram ha basmaly däl. Ondan soň ondan soň Laura gitdi. Sen bize narkoz Gotlib etýäňmi sen biziň bilen? Sen sportsmen, normalny adam, normalny boýowy ofser olara gerek däl olar. Şuňa